Anɔpa yi, asɛm no tipɔ a ɛda so ne sɛ anhwɛyie honhom sɛe daakye. Anhwɛyie honhom kum anaasɛ ɛsɛe daakye. Mekenkan kakra wɔ Mateo nwoma no ti a ɛyɛ aduonu nnum ne nyimu du nnum reba no, Matthew twenty five verse fifteen. Wɔse, Ɔmaa obiako dwetɛ kɛseɛ anum. Ɔma ɔbaako aduonu, na ɔma ɔfoforɔ nso biako, sɛdeɛ wɔn mu biara ahoɔden teɛ, na wɔtuu kwan. Na ntɛm ara, deɛ ɔnyaa dwetɛ kɛseɛ num no siim de kɔyɛɛ adwuma nyaa anum kaa ho. Saa ara na nea ɔnyaa aduonu no sane nyaa aduonu kaa ho, na nea ɔnyaa biako no deɛ, ɔkɔtutuu fam, na ɔde ne wura dwetɛ sika no siei. Part a mepɛ sɛ yɛfa no yɛ nea onyaa baako no, otutuu fam de ne deɛ no hyɛɛ hɔ. Wɔ nnipa abrabɔ wɔ ateasefo asase yi so no, adeɛ baako a ɛtaa hyɛ onipa nso paa yɛ complain. Da biara yɛ a na nnipa pɛ sɛ wɔde soboɔ bɔ obi. Ɛna asumasi na anyɛ sei nti sei ankɔyɛ sei. Ɛna ɛbaeɛ no na ɔbɛnte ansɔ me mu nti asɛe. Adeɛ baako a mahu ne sɛ, anhwɛ yie honhom redi nnipa nya wɔ nnɛ ateasefoɔ asase yi so. Onipa nsɛm, biribi ba hɔ a wɔnwene wɔ kyena. Ne biribiara yɛ ɛnnɛ, ɛnnɛ, ɛnnɛ. Enti ɛmo no kɔ kwan kyɛn yɛ sɛ ɛyɛ fast food. Car no wotena mu a, fast. Na yɛayare fast. Wokɔ hospital no awu fast ntɛntɛntɛntɛm yɛnwene ɔkyena onipa adeɛ bi a wo nsa so mu nnɛ no ɛyɛ bepɔ kɛse a awurade de ma wo gyina so ehunu ɔkyena esiane sɛ obi ani hɔ a wahunu ɔkyena da na nipa biara so sɛ wote hɔ na wonya nhunu adeɛ bi da na ɛba a wobɔ nkɔnten hwɛ nti nea ɛba wo nsam biara yɛ adeɛ a wogyina so ɛnnɛ. de hwɛ ɔkyena ɛkwan. Bebree hyɛ abrabɔ ase, wɔanya sika dan ma, ba na ne nsam kuta bi, ɛba a na wati aso, ɛba a na wati aso, ɔnyini yei no, wahyɛ aseɛ nam mpaebɔ ase, ɛyɛ ne sɛ bayifoɔ, but ɛyɛ anhwɛ yie honhom a ɛtena w'abrabɔ mu no, ɛno na awie wo saa. Ɛna anɔpa yi ɛwɔ sɛ onipa ma n'ani ba ne ho so, na onyansafoɔ tie na n'adwene mu bie. Esiane sɛ obiara nni hɔ a yɛwo na yɛahyehyɛ sika dan ma akuta no, ɔdɔfoɔ, w'abrabɔ ɛkuta wo ara. Wogye tom sɛ ɛbɛyɛ ye a, ɛbɛyɛ ye, sɛ ɛnyɛ ye a, ɛnyɛ ye. Wahu, Africans yɛwɔ adwene bi, buroni nnante ne di nwi mfa rɔba nto fam, but yɛwie a yɛde bɛto hɔ because yɛretwɛn sɛ aban mfiri Nkran ɛmɛpra. Anhwɛ yie, ɛberɛ bi na menam Techiman Library, me werɛ hoe. Menim sɛ afei no moarenovate deɛ a aban agyapadeɛ a ɛsi hɔ no. Me nko ara koraa metumi tɔ paint penti me dan, ɛnte sɛ Assembly kakraka yi. Anhwɛ yie, yɛrehwɛ ama no asɛe. Akufo-Addo ne mma mmesua adeɛ wɔ ha o, ɛyɛ yɛa yɛ mma. Ɛwɔ sɛ yɛdua culture of maintenance. Ɛwɛ sɛ nnipa ma n'adwene mu da hɔ, wei yɛ aban deɛ, wei yɛ asumasi deɛ, wei deɛ memfa ho, wei yɛ abusua deɛ, ɛyɛ me kunu dea, ɛyɛ me nua dea. Sɛ yɛannye saa adeɛ no amfiri yɛn mu na yɛamfa ansie ho sɛ nneɛma bi yɛbɛhwɛ no yie ama no akyɛ ama yɛn a, daakye yɛbɛsu afunu mu su.

Kwan akɛseɛ na ɔde sika no yɛ, na nnipa a ne ho so no, na barima no dwetire no asa, adwuma no agu, ɛyɛ anhwɛ no yie. Obi ayɛ adwuma de agya obi a ɔnni hɔ, anyɛ ne deɛ nti no, ɛnnɛ mmaa na ɔde nam soɔ, clubs akɛseɛ, cars akɛseɛ na ɔde tɔ, na nnipa a ne ho so no, na wadi mfasoɔ no adi adwuma no sika no ama adwuma no agu, afei ɔnam mpaebɔ ase. Me no saa prayer topic wei me mmɔ, me mmerɛ, mɛsan adome wo koraa aka ho, because yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔ a, Ɛnyɛ bonsam na ayɛ wɔn saa, ɛyɛ wɔn ankasa, anhwɛ no yie. Ɔdɔfoɔ, deɛ ɛba wo nsam biara no, anɔpa yi mepɛ sɛ w'ani ba wo ho so. Ɔkwasea mmee nnɛ a ɔnwene kyena, but nyansani kɔm de no nnɛ koraa, ɔwɔ anidasoɔ sɛ ɔkyena ɛbɛyɛ yie. Ɛno nti no, sɛ wobɔ wura akuraase dan mu a, first na mehunu adeɛ bi, wobɛhu sɛ kɔm aba paa, but wo papa ne wo maame nom akyekyere aburo no bi ne ɛde ayere soro hɔ, na wosie bɔ no saa. Wopɛ nkyeweawe aburo yi, wotumi yɛ a, anka abɛforo akɔyi, but papa ne maame mma wo kwan da, ɛsiane sɛ wɔdwene kyena. Nti wɔhwɛ nnɛ deɛ no yie. Ɔdɔfoɔ, deɛ ɛba wo nsam biara no, nya hwɛyie honhom ɛnnɛ sɛ obi adwuma na woyɛ, sɛ ɛyɛ aban adwuma, wɔ Kristosom abrabɔ yi mu, wɔ yɛne Nyame nanteɛ yi mu. Nyame pɛ sɛ da biara Ne mma kɔ anim. Ɛnyɛ Nyame tirimupɔ ne sɛ wiasefoɔ mmom nni Ne mma so, daabi, wɔ adwene mu nimdeɛ mu deɛ, anka ɛyɛ papa na ɛde ma, because Nyame na ɛyɛ nnipa adwene. Adwene, ɛnyɛ car, but car firi adwene no mu na ɛba. Ɛnɛ, ɛdeɛn na wo nsa atɔ so anɔpa yi? Ɛdeɛn na woyɛ? Enti wodwene ɔkyena, nea wunya no nnɛ no, a wode wo sika atɔ no nnɛ no, nea obi de akyɛ wo nnɛ no, sɛ wohwɛ no yiye a, ɔkyena wonkɔbɔ ho ka bio. Woahu, ɔman a yɛte mu no, sɛ nnɛ wotɔ fon yi two cedis a, ma expect sɛ ɔkyena wobɛtɔ no two cedis, dabi. Ɛno nti, nea ɛba wo nsam, sɛ wutumi hwɛ no yiye, na wobɔ mmɔden sɛ woma no nsɛe nkɔ kwa, wobɛkyena tena ase a, sɛn sɛ sika wɔ ntaban, but anyansafo na etumi chaini sika ma no tena ase. Ogyimifo nyɛ sika a etu sɛ boburo na efiri ne nsam kɔ. Ɛkɔ sɛ abo a ɔbɔ awura dɔtɔ mu a wɔn nsa nka no biom. Anɔpa yi, ma wo nteaseɛ no mmue na hunu sɛ adeɛ bi a woyɛ no, wobɛdwene ɔkyena. Na wobɛhwɛ no yie sane sɛ Awurade ɔrekyekyɛ. Ɛnyɛ wo nko ara na woyɛ Nyame ba o. Deɛ wonya no nnɛ no, sɛ woanhwɛ no yie a, ɛbɛkɔ akɔdu ɔfoforɔ nsam na wobɛyɛ akoa ama no. Ade a ɛyɛ ya paa yɛ obi a wanya sika pɛn na nneɛma agye agu. Ebi wɔ hɔ a na ɛnyɛ ne mfonsoɔ, ɛyɛ nokorɛ. But ebi so wɔ hɔ a na ɛyɛ ɔno ankasa ne mfonsoɔ. Menim brɔda bi wɔ Sabo Zongo ha a ɛnɛ mehu na wayɛ akɔkora by force. Ɛyɛ mehu na na me werɛ aho, ɔkyɛn me panin bebree. Mekae berɛ a na yɛresi so no, ɔbaa na ɔkuta sika. Saa berɛ ntam hɔ no na nkurɔfoɔ Mercy ɔno na ɛda ano sika no ɔkɔgye ne bebree na ɔba a ɛma asɛm na ɔde gu soɔ ɛnɛ wohwɛ n'abrabɔ a wadane panyini abra ɔnya nyiniɛ ahokyerɛ ama no anyini amonamono anhwɛ yie honhom ɛkum daakye sɛ woanhwɛ nneɛma yie na wofa nneɛma tra saa ɔdɔfoɔ wobɛbɔ mpa yɛ ama awurade aba nneɛma nsesa da Esiane sɛ sɛ Nyame koraa de ma wo a onim sɛ wonhwɛ no yiye. Ɛna papa biara nni hɔ a ɔbɛtɔ kaa de ama ne ba a sɛbesɛbe ɔyɛ ɔyarefoɔ sɛ ɔno ankasa ntwi n'adwene mu ka no esiane sɛ ɔdwene ne ba no nkwa ho. Abɔfra no de kaa no bɛnya nkwanhyia na wawu. Sɛ wopɛ sɛ wokɔ so a, Nea ɛba wo nsam ɛnnɛ no, nya ahwɛyie honhom na hwɛ sɛ wobɛhwɛ no yie. Toto nneɛma yie. Ɛnhwɛ nnɛ but ɛyɛ adwene ɔkyena ɛsiane sɛ ɛberɛ wɔ hɔ yi ɛnni nkaso. Nansa yi na mehwɛ TV station bi na na wɔyi nnoɔma a Nkrumah bɛyɛeɛ papa yi kyerɛ mete hɔ na me werɛ aho sɛ Ghana ne yɛyɛ car kɔ bataa nyinaa wɔ ha anhwɛ no yie akum ɔman no papa no sɛ ɔrekyerɛkyerɛ a wo wote hɔ a wo werɛ bɛho na mebisa me ho sɛ nti Ghana yi ni akɔsommo no a yɛnya light firi mu no deɛ yɛahwɛhwɛ Nkrumah dweneeɛ saa mmerɛ a yɛgye independence no Ghana yɛ population na enuru sei but deɛ ɔyɛɛ no yɛnnya so mfasoɔ. Ɔhene a wote adwa so, nea wobɛto yɛn nti wohwɛ no yie. Ɛnɛ yɛatwa nsase no nyinaa atwa bɔɔla nyinaa tɔn. MP, nea aba no nti wohwɛ no yie. Onipa tumi de sika bun kɔtɔ ntontomdan kɛkɛ. Ntontomdan o, wɔsoa man no si aba abra kwan nya enipa nya nsuo nom ɛnfa ne ho. Mo a mogyegye tekit wɔ dwom nti moɔhwɛ no yie. Otumi twa atwa si ne dan na aban no a yɛgyegye de ama no na aka aba. MPs, ɛyɛ ya na ɛyɛ awerɛ. hɔ. Ɛnɛ wobowura hospitals a, aduro no bi wɔ hɔ a gye sɛ no wohyia panin no bi wɔ akyire na watɔne ama wo. Adu korɔ no ara o, aban na ɛde abɛgu hɔ. Yɛnhwɛ nnoɔma yie, yɛgyaa nnoɔma bɔ so. Sɛ ɛyɛ aban deɛ deɛ a, kɔ assembly na kɔhwɛ kaa a yɛapake asi aboɔ so. Wobɛhwɛ no na ɛnsɛeɛ. Mebisa sɛ ankorankorɛ tumi yɛ maintenance? Enti assembly kakraka yi, takyiman kakraka yi, nnoɔma yi ɛgu hɔ ne sika a yɛnya yi, enti nyi kɛkɛ yɛntumi. tɔ anaa? Anhwɛ no yiye, ɛno na ekum yɛn no. Ɔdɔfo, nea Awurade de ahyɛ wo nsa biara no, sɛ wokenkan Nyame Asɛm no ba ase a, bere a Owura no bae no, Ɔmaa saa abofra no, anaa akoa bɔne no a wɔde ne deɛ ahyia a wamfa anyɛ adwuma no, Awurade twee n'aso. Ɛnnɛ deɛ, Nyame nim nea ɛfata na Ɔde ama wo. But mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ, adeɛ biara a woyɛ no, daakye daakye, sɛ wonyini kɔka Matusala ahwena no mpo a, wobɛwu. Awurade bɛbusa wo. Awurade nhyira wo na Ɔnhyɛ wo den. Omie wo nteaseɛ ani, sɛ firi.